Mm, Wallahi zamana kana zamana nu amma keessa jirru kana an abbaan feetan na jaaladha abbaan feetan na jibbaa waan rabbiin tokkocha arguu qofa dubbadhaan

mawdu'a namummaati. Baay'ee keessan komantii ni ilaala, komantii jalatti waan adda addaa ni argaa. Deebiin qabu sani. Deebiin qabu sani. Har'aan tana wanni ani irraa dubbadhu waa'ee gaazexanyaa kanaatti na duuba jiru. Anas Anas Shariif. Waa'ee gaazexeenyaa kanaati. Baay'een keessan ka dubbiin isin hin galin, ka addunyaan isin hin galin, waan biyya keessaa dhiisee waan biyya alaatiif nutti iyya jettu biyyi nyaatee dhugaa jira. Beelaa fi mashaqqaa nama du'e hin dhageenye. Ee, yoo kun hin jiru jette lallabuu dandeetta, Abu Mus'ab hin cinquu hin dandeettu. Ani waan Rabbiin natti mul'ise qofa dubbadha, waan namni natti mul'isee miti. Ajaja namaatiin hin deemu, ajaja Kaaliqa samaawaataa fi dachiitiin malee. Anas Shariif rahmatullahi alayhi Haahiya xalayaan teellee na bira geette argee jira. Argee jira. Garuu qara'uuf islaamni irratti qara'an hin jiru. hin jiru. Naa qara'a maal jedhe beekta? Akkaataa inni xalayaa itti oofate itti dubbifate Araba hin jenne Falastiin hin jenne haraara aalamaa jedhe bilisa aalamaa. Ani saba Oromoo tokkorraa haa hiya xalayaan ta'e anas shariif. Garuu namni irratti qara'an hin jiru. Jaalallee koo mujaahida koo wallaahi gaazexanyaa miti ati. Gaazexanyaa intarnaashinaal addunyatti bahee jireenya akkam jiraachuu danda'u. Zaalima isa maddii jiru kun dheengadda dheengadda itti barreessee ture maal jedheen akka ati gaazexanyaan ta'iin haamaasiin taate nuu gale jedheeni beekta zaalimni maddii isaa jiru kun na'am osoo abu musaabiin taate wallaahi osoo namni tokko akkasii ittiin aadate alba'aa bula Naam. Deebii ati deebifteef illee uummata Oromootti himaan yaa Anas. Naam. Namni Islaama ta'e namni siiraa rasuulaa qara'u dhugaan wallaahi namni siiraa rasuulaa dhugaa qara'u summa wallaahi summa wallaahi summa wallaahi rabbii samaawaat hatachii kalaqetti sii kakadha namni qadiyyaan falasxiin isa nammeessin wallaahi islaamummaa ofii keessa deebi'e of haa qoratu.

innamaa taqdii na'am jecha kana deebiseef inni wallaahi ani gaazexanyaadha ani maaliidha ani maaliidha ani ka akkanaatiin jenne faqdi maa anta qaad waan feetan dalagaa jedheen ilmaan babbareedduu shamaree takkaa fi dhiira takkaa fi haadha isatti barreeffate. Ummata Islaamaa ka addunyaa irratti illee jiru barreeffate Islaama du'e irratti. Haahi arisaalaa isaatti ta'e. Hin jiru. Islaam hin jiru wallaahi. Kalas. Intaa qadiyyaan teenna. Kun risaalaa isaati. Haga rabbii ruuhii tana nu keessa kaa'e waan jiru ummata keennaa ibsina. Anallee qiyaama akkanan gaafanne haahu anillee Oromoo keessaa bahe anas shariif.

Yoo xalayaan tiyya tun ka isin geettu taate in wasalatkum kalimaatii haadaa fa'lamu anna Israa'il Israa'il sagalee tiyya ajjeefteen na beekaa jedhe abboo. Awwalan isiniin jedhe Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. Ummata Oromoo Islaama qofa ilaalchisa kun. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh isin hin jedhe. Ummata Islaamaatiin salaamni ummata Islaamaa malee hin ta'u. Ana shariiftu isin irra qare. Risaalaa tiyya tana qara'aa aalama Islaamaatiin naa gayaa jedha Abu Musaab Oromoon gayaa. Ya'lamullah. Ya'lamullah. Rabbiin tokkochi hin beeka jedhe anastu jedhe. Annanii bazaltu kullumaa amliku min aljuhud. Waan dandeettii tiyyaa rabbiin na dandeessise rabbii tokkocha beekaa dalagee jira jedhe.

Risaalaa uummata Oromootti qara'a nama. Tana qofa fixee laayiba keessaa baha. Eegaa ijji tiyya banamtee jedha jiruu duniyaa irratti fi azaqqi wahaaraawati mukayyami jabaaliya gandattii ani itti dhaladhe ganda baqannaa keessatti falasxiin keessatti jedha Anas Shariif.

hakadaa islaama hin jirre irratti xalayaa dhiiftee kanaatti ijoollee tiyyaaf haadha tiyyaaf jaartii tiyyaaf falasxiiniin daa'imman falasxiin amaanaa ummata islaamatti jedhee barreesse wallaahi wallaahi jireenya akkanaa kana jiraachuurra warri qabrii ciise awlaa minna wallaahi laaziim warra qabrii ciisettu wa uqsimu billaahi nu caala

didda Almaaniyya Naaziyyaa jedhaa turan. Kazzaabiin! Heetteral kana beekaa xabbase Abuu Mus'abdu isinitti hima. Hin xabbase kana beeka waan dhufaa jiru kaasa. Sittuuna alfa shahiid kuma jahatama Falasxiin manni irratti diigamee lafarraa dhabame. Eeyina haa ulaa! Kaleessa yoo islaamni nama tokko ajjeesu

hin duune ummanni sun baga du'an baga dhabatayan dawlaa islaamaatii fi ulamaan islaamaa baay'een gadi bayanii wanni kun islaama laalchisu hin jenne ani hin dhageenye abuu musaab hin dhageenye abuu musaab ana laa yuhimmuni ilmii qara'anii fulaan fulaan fulaan fulaan fulaan fulaan jechuun kun na yaachisu an

Wallaahi al'aziim. Kaleessa kaleessaa bar. Sababa saniif rasuula keessanii qaaxi'u Sheek Rasha enu Khaalid Raashid mamlakaa Su'uudii keessatti qaaxi'u nyaata Denmaark kutaa jedhee gadi baay'ee dubbanna waggaa afurtama hidhaan jiru Su'uudii keessatti. Waggaa afurtama. Waggaa afurtama. Wallaahi isinii kakadha dhagaa ummatoonni amma duudee jiru kun ummatoonni amma duudee jiru kun yoo rabbiin barana isin najjaasise dhugaa rabbii maal irra gammanna maal irratti mirqaanna ummata du'ee qabrii keessa jiru nuti ummanni islaamaa qadiyyaan teenna qadiyyaa kijibaa qadiyyaa walwaanyuu qadiyyaa qadiyyaa qadiyyaa Qadiyyaa fasaada irratti wal qarqaaruu, kijiba irratti wal qarqaaruu, zulmi irratti wal qarqaaruu. Tokko yoo tokko yoo bootaa wahii qabate nama ufii badhee san harkisuu, wal nyaachisuu, wal obaasuu, hiyyeessa laaluu dhabuu malee qadiyyaa islaamaatii miti. Qadiyyaa islaamaatii miti. Qadiyyaan islaamaa kana fakkaatu. Har'a nuti ana shariifillee dhabne.

Qirmiin magaalaa eh, qirmiin haga ammaa Ayirooppaan kulliin Ruusiyaa irratti akka jiruun uquubaa uquubaa irratti hin buufne Ruusiyaan akka hin sochoone gaaza akka hin gurguranne waan meeqa isiin goone Ayirooppaan eeyina Israa'el immoo akkas hin godhinam Israa'el immoo akkas hin godhin maan godhin qaanuunni duniya eega jiraate zamana ammaa kana nama tokkon amaninaa rabbii tokkocha malee nama tokko wanni dimokiraasii jedhamu kijiba wanni dimokiraasii jedhamu qalqala shaabi miliyoona lama miliyoona lama rogee 375 irratti jiraatu miliyoona lama aalama addunyaatti waggaa lama lolu ka islaamni shorbaa takka hin seensifneef laa qiimata lakum wa uqsimu billaahi akkuma atti da'waa goonu nu dhibe amma dhiifne da'waallee bara muhaadaraa jennee olii gad deemu laa qiimata lana iyyuun bu'aan qabu yaa obboleeyyan kiyya ummanni islaamaa kufee nama isaan ol baasu dhaban qabrii san keessa. Gaazexanyaa kana dhabne amma bakka hedduutti dhara dalaguuf gaazexanyaa kana ajjeesan amma. Har'a onneen nu gubataa oolte. Yaa Rabbi yaa Allah yaa Kaaliq al-Kalqi yaa Waahid al-Ahad. Osoo Israa'eliin hin gubiin warra dawlaa Islaamaa jettu tana gubii nu agarsiise. kijibdoota munaafiqtoota tana wallaahi alcaziim isaan warri ummata falasxiin lafarraa dhabamsiisaa jiru zaalimtoota zaalimtoota wallaahi zamana kana keessa hayxi dhokattee dharti badhetti baatee deemti Kijiba malee wanni tokko mul'ataa hin jiru. Argite waan garaa kana si hammeessu kaleessa Iiraan miliyoona rahma- li- miliyoona la- dhibba lamaa fi wayi uf ka shi'aa wanni jedhamu miliyoonni sagaltama addunyaa kulli uf kabachiiftee jiraatti. Biiliyoona tokkoof meeqa ummanni islaamaa laa hawla wala saalfannaa immoo saalfannaa nu hiinku wallaahi.

hin cinqaman. Maal irratti ijaartan? Masjida bar qabrii keessan irra ijaartanii qabrii warra qabrii irratti masaajida ijaaratuu baraanu amma. Ummata qiimaa hin qabne, qiyaama hin qabne, siyaasaa illee hin qabne, istiraatiijii wayii hin qabne, kaayoo wayii hin qabne, mabda'a wayii hin qabne, iktisaada hin qabne, waan takka hin qabne. Ummata akkanuma jiraatu waan nyoo fi kijibaan. Wallaahi ummata wal dadhabbi hin jiraatu. Falastiin ilmaan haati deette ilmaan leencota wallaahi alcaziim wallaahi alcaziim osoo wanni isirra bu'e kun wallaahi ummata oromoo ka jedhan kana irratti bu'e kulliin isaanii amantaa isaanii hin jijjiiran jedhee lafan kaayaan amma balala malee irraa marra himallah ummata akka sahaabaa rasuulaa sallallahu alaihi wasallam mujaahittoota mujaahittoota haqiiqaati kun abboo ummata ilmi isaa warqiin irraa du'ee Eh? Eh, waraana lama dhaba gooti amma rabbi dhaba isii haa godhu zaalimman tana dhaba naa gooti Eh, ummata argite haataa fi ilmi irraa du'e innaa lillahi wa innaa ilayhi raaji'uun hin fixxu kanaaf hawaasa kiyya qaqqaali yoo abuu mus'ab lolu isin jibbaaf hin lolle. Uummanni Islaamaa xiqqaa fi guddaan keessan dammaqaa. Kuni lola amantaati malee lola siyaasaati miti. Nu galee jira. Sila yoon galiniif akkam goona nu? Wanni nu Falasxiiniif iyyinuuf mustaqballi keenna badhee sanitti ragga'a Rabbii gaditti. Mustaqballi keenna eessa akka deemnu? Eessaaf akka sochoonu. Ati yoo dhiirummaa wayii hin qabaatiin, dandeettii wayii hin qabaatiin dhalattee dhalchiteen qiimaa maal qaba jaran? Ilmaan dhalchuun, fuudhuun, makiinaa bituun, mana biillaa ijaaruun laa qiimaa kuni. Wa uqsimu billaahi laa qiimaa. Qiimaa. Mee qoyi faranjiin tokkon dhalata. Tayfii qorata kuun tuwaana qorata kuun bookee qorata kuun hantuuta qorata kuun teknooloojii qorata kuun kuun kuun ati maaluma qoratta haguma wal qoranu haguma wal arrabsinu haguma wal qeeynu haguma wal jibbinu takkatuu rabbi bizinasa itti kennee salaama si jalaan deebisu salaama salaama si jala islaama bar salaama si portokoolli isaa adada birrii argatuun ol deemaa deema zamana rasuulaa ammoo portokoola wanni jedhamu hin jiru. Portokoola wanni jedhamu hin jiru. Bakki inni taa'u kitaabuma kana Abuu Mus'ab yoo eebbisuu barbaade kitaabuma kana Abuu Mus'ab eebbisuu yoo barbaade yoo kitaaba nama ganda isaanii hin ta'in hin beeksisaniif. Kitaaba nama ganda isaanii hin ta'in hin beeksisaniif hin dhufanillee. Islaamni kanaa miti. Islaamni kanaa miti. Har'an tana gaazexanyaa kana dhabuu jechuun Islaam gaazexanyaa kana dhabuu jechuun haqiiqaa Falastiiniin keessa jiru dhabuu gaazexanyaa beelayaa bakka ummanni isaa itti beelayetti beelawu bakka ummanni isaa itti rakkatetti rakkatu Bakka ummanni isaa itti daaretti daaru. Bayi anas shariif jedhaniin. Israa'el si rukkutti. Laa laa laa laa laa. Ruuhiin tiyya ruuhii ummata fa- ijoollee teennaa hin tarre jedheen abboo. Daa'imman tiyyaa hin tarre jedheen abboo. Obboleeyyan tiyyaa hin tarre jedheen abboo. Ani duuti tiyya asi jireenyi tiyyallee Falasxiin keessa malee hin bahu jedhe. Har'a shahiida ta'e kun. Namni biyya yoo jaalate dhugaan gadi bu'ee akkan siyaasaan illee akkana kuno biyya ofii keessatti dhaabatee dubbatee eh, biyya ofii jijjiira akkana falasxiin irraa baradhaa falasxiin irraa taarika addunyaa taarika biyyi itti bilisomtu baradhaa yookiin ammoo olola feesbookaa lama kana walaa qiyama walaa diina lahu bootaan hin jiru Hoggantoonni gugurdaan saabatee, gaazexanyaan saabatee, daa'imni saabatee, dubartiin saabatee samana kennanii jiraatan. Samana kennanii jiraatan ummanni Falastiin. Radiyallahu sahaabaa Rasuulaa sallallahu alaihi wasallam nagaa haa rahmanni isaanitti haa jiraatu. Ummata Oromoo ani wanni biraa wanni na fide hin jiru. Haa hiya. Kalas. Risaalaa tana ta Anas Shariif isinitti mul'isuu dhufe.

haqarratti dhugarratti osoo soba tokko hin dubbatin. Kana zamana kanatti namni haqa dubbatu balala balala jira. Balala jechuun akka nam miidiyaa irratti na argitaniif nan amaninaan. Wallaahi nan amaninaa miidiyaa irra na argitaniif. Mee mee laalaa Instagiraama ta'ame hayyoota Oromoota Islaamaa jedhan tan hayyoota Oromoo tafe Islaama jedhan tana gugurdoo tan qadiyyaa Falasxiin warra maxxansomee tokkocha of fidaa. Sheebsaadha arge, Ustaz Raayyaa arge. Fidame hayyootuma Oromoo be addunyaa kanarratti hayyoota namni beekaadha aaqila siyaastanyaa jedhan. Siyaasaa biyya keessaallee yoo oofe siyaasaa miidhamtoota addunyaallee hin maxxansa. siyaasaa miidhamtoota addunyaallee maxxanse mee hayyootuma Oromoo tana takkatti hattan ulamaa waa'ee qadiyyaa Falastiin maxxansu feesbook irratti fidaame. Waa hin shaks hin argitan. Intaha maal dhimma isaanittu dhimma sanii walitti hin jiru kaa dhimma bakka itti waa waa waa waa waa kan istiraatiijii isaaniiti.

jaalattanii jibbitan dowlaa irhaabiidha. Addunyaan itti murteessuu baatullee nu afaan keenyaan itti murteessinee jirra. Dow addunyaan addunyaa vaalimnaati, addunyaa kijibaati, addunyaa dhugaan hin jiraanne. Addunyaa yoo ufi Ameerikaan takkatti Ameerikaan takkattiin akkamitti aalama Islaamaa dowlaa shantamii torba hirriba dhooggiti. Dowlaan takkattiin Dawlaan takkattiin Qur'aana qaraanee jirraa bara fassarree jirraa bara maal akka inni ta'u maal akka inni dubbatu suuratu tawbaa fi anfaaliin fassaraame nama amma jiru kanaan wal fakkaatu wallaahi al'aziim kana waan ta'eef hawaasa kiyya gaazexanyaa kana dhabuun nu har'a wallaahi billaahi daa'imman illee dhumtee wanni akkana garaana gube hin jiru obbo Summa wallaahi waan haasa'uun na dhibee haga ammaa. Wannummaan dubbadhu. Har'a tana of hin beeku wallaahi rabbi quba natti qabaa kun. Bes ummanni islaamaa ulamaa kun gaazexanyaa miti ulamaa ulamaa mujaahiida wallaahi ila kun il. Adada sahfii gaazexaa fixee jiruun ulamaa'a bira dhaqee warra qurraa'a sagalee bareetu qur'aana narratti qara'i jedheenii mataa dhungata. Qur'aana narra qara'inii akka qalbiin gadi na dhaabattu jedhaan abboo. Adada fursaa raahaa qabuun lal ulamaa'aan qur'aana narratti qara'i jedheenii lal tasgabbaaya. Qur'aanaan uf tasgabbeessa. Nuti ammoo qur'aanaan uf macheessina. hin qaraanuyyuu quraana maal qaraanaa miti kana waan ta'eef rahimallahu ana shariif akkaataan itti dubbadhu na dhibe garuu ummanni falastiin ummata fakkii hin qabne hawaasa kiyya qaqqaali laa misaala lahum nama tokkoon addunyaa irratti hin dorgomsiiftu

Beeyta Haanuunitti lolanii gadi jilbiiffachiisanii, Beeyta Mukayyamo Beeyta Haanuunitti lolanii gadi jilbiiffachiisanii kulli haga ammaa harka kennisiisuu dadhaban. Isin galaami harka kennisiisuu dhiira akkanaa kana dhaluuf hawwaa dubartii. Maal gootan? Dhiira akkanaa kana dhaluuf du'aayii kadhaa dada soomtanii. Dhiira akkanaa kana dhaluuf rabbii keessan kadhaa. Ilma kee maal faayidaan maal eenyu? Ilma caatii, ilma farrazeetuma kararra deebiitu kan dubartii na naannessu ilma kiyya jettee ha? dubbatta ilma haadha namaa arrabsu abbaa namaa arrabsu dhiira akkanaa yaa rabbi narraa baasi jedhii rabbi kadhu adada soomtuun dhiira akka falastii dhiira falastiin narraa baasi jedhii uummata du'arraa dantaan qabna. Ummata haqa ufiitiif gadi dhaabatee falmatu. Ayirooppaan kulliin Falasxiin dhugaa qabdi hin jettu amma? Garaa keessaan ammoo Israa'eliin maddii hin dhaabattu? Ummanni Islaamaa wanni marti harkaa badee alba'aan jiru. Wanni marti harkaa bade. Woma dubbatu wallaale akkuma kiyya kanatti. Dhama'e. Dhama'e jedhe. Kadhama dubartima kadhachuu olii gad deema. Intala ibaluu beeyta ee hin beeka. Intala ibaluu hoo beeyta ee hin beeka. Isiin akkami ee. Kanumarra oola bes dhalchuuf yaa. Akkuma addunyatti bar akkasuma akkuma addunyatti bar kuni ummata qiimaa fi qiyamni isaallee du'e jogiraafii addunyarra warra istiraatiijii wayii hin qabne kaayoo wayii hin qabne ummata akkanaa kana wajjin jiraachuun hin ulfaata rabbii fi nama biratti illee wallaahi shabaaba hadaaraa hin qabne hadaaraa wayii jireenya wayii jechuudha. Wallahi baay'ee baay'ee ulfaata gandaan wal ijaaranii hattan sheyni sheekaa wal ijaaree baraa waan nu keessa jirru waan nu keessa jirru baraa waan hin argine seetaniisi waan hin argine seetanii kanaaf rabbi nu kuffise kanaaf rabbi nu ajjeese kanaaf hiyyummaan nutti buute Laalaa takaatii kadhaqaa dubartii islaamaa waan godhattu. Laalaa mee ummanni reeffa lafaa guura jedha akkanatti ila. Ummanni akkana reeffa lafaa guura jedha jara kenne. Ummanni akkanatti reeffa lafaa guura jedha. Dhageettani ka rasuulli keenya dhaamu. Ummanni reeffa akkana lafaa guura jedha. Meeqa dandasaa jira takaatii kanarraa ummanni islaamaa akkanatti kufne. Masjidaa salaatee gale way du'aa'ii ummata Falasxiin kanaa kadhata hin kadhatu bar. Hin kadhatu. Hin kadhatu wallahi. Baay'een kenna jechuu. Kutbaa masjida irratti qadiyyaa mas- Falasxiin maan dubbanne. Maa bayeen dubbanne. Qadiyyaa kenna qadiyyaa Islaamaa akka inni ta'e hin beeku. Akkanatti kuftan. Akkanatti cabdan. Akkanatti bututtan. Eh? Nama nama arrabsu. Nama nama arrabsu. nama haadha namaa arrabsu nama abba ani wallaahi billaahi waan istigiraaba natti ta'e istigiraaba sila jaran ummata islaamaa maaltu nu keessaa bade maaltu nu keessaa badee waan keeyrii qabu sheeriin goonee laayikiin goonee ummata nama arrabsu miliyoona seensiftan ummata nama jibbu miliyoona seensiftan ummata nama gollomu miliyoona seensiftan maal eessa deemuu heddan isin garam deemuu heddan isin Miliyoona sadi, miliyoona afur nama nama arrabsu. Wallaahi billaahi kun haqiiqaa lafa jiru. Amma yeroo roo biyya teenya tana keessatti yeroo roobaati. Yeroo namni akkaan facaafatu ofe ammoo caamu qabate rooba rabbiin oli. Qabatee rabbiin uume. Kanallee hin fakkatu. Shiroo nyaataa miire shiroo haga garaa guuddate balammaan natti deemaa jiru jechuu hin yaadu. Waan nama waan itti deemu yaannetti waan Falasxiin dubbadhu itti dubbata Abu Mus'ab. Kan yaa akii rabbi sodaadhaa. Kaaliqa sodaadhaa. Salphinna amma keessa jirru kana keessaa yaa rabbi nu baasi jedhaa. Salphinna amma keessa jirru kana keessaa yaa Rabbi nu baasi jedhaa. Maaliif Rabbi ijoollee teenna shamarran teenna shamarran teenna mana Arabatti gabra godhe. Numaa mana Arabatti Rabbi gabra godhe. Jara keenna rakkoon keenna Rabbii walitti maalii jennee keessa gad seennee haa laallu. Keessa gad seennee haa laallu hawaasa keenna. Wallaahi maaliif gabra ta'e? Ummanni zaalimni isaan caalu. Ummanni fuula rabbii hin beeyne ahraara ta'ee jiraataan jiru addunyaa kanarratti. Bilisa ta'ee jiru ataan jiru addunyaan fe'achuu itti. Yoo rabbiin Falastiinii tanarratti addunyaa dhiise rabbiin kenna ima sabbara wallaahi. An guyyaa eegaa bar guyyaa azaabni rabbii bu wallaahi isa fakkaraa deema waqsuun billaa. Guyyaa azaabni Rabbii bu'u fakkaraa deemaa baran abbo. Eh, yaaduu qabdaati. Maaltu akka deemuu hedu. Kana waan ta'eef Rabbi kadhaa. Gama Rabbii deebi'aa. Toobaa itti deebi'aa. Qadiyyaa Falastiin namni Islaama taate adada salaatuun ummata sanii tumsiin dagatiin. Ummata sanii tumsi hin dagatin. Wabillaahi towfiiq wassalaamu aleykum warahmatullaahi wabarakaatuhu Risaalaan tiyya isin bira geettee jirti ta Anas Shariif. Rabbi guyyaa qiyaamaa nan gaafatu. Aga humna dandahuuni jechuu. Hedduun keessan maal gootee fatee dhaqii loli maali ee jecha teessan xixiqqoon hin dandahama. Jecha keessan xixiqqoon hin dandahama. Hedduun keessa komantii jalatti eh, maa sagalee asiif hin taane maa sagalee asiif hin taane jette ajaja namaatiin hin deemu an. Kana isinii haa galu tahiyya askariyyaa galatoomaa ulfaadhaa naa jiraadhaa wallaahi ani akka tokko yoo isinii hime saba keenya saba Oromoo kana onnee kiyyaan jaaladhaan onnee kiyyaan wayita isinii lolullee an Yaa haa isin toltanii bareeddaniif isiniin lola malee dhimma tokko isinirraa qabaadheetii miti. Yoo isin toltan, yoo isin bareeddan, yoo isin fataa jettanii jiraattan Abuu Mus'ab Yafraha ni gammada. Wa uqsimu billaah garuu wanni tokko ka jiru haa isin like naa gootaniif, share naa gootaniif badii keessan jaaladhee hin cal'isu. San na bira hin soqinaa. San na bira hin soqinaa. Akkanuman na jaaladhaa. Ani qalbiin isin jaaladha akkanuman na jaaladha garuu rakkoo jiru isinumatti hima hawaasa kiyya qaqqaali. Wa aakiraan wa aakiiran wanni an aakira dhaamu isin galatoonfadha ammallee. Kaleessa takaatii kaban garuu baay'ee na gammachiiftan achi teessan irratti illee rabbi isin haa gammachiisu galatooma ulfaadhaa jaalala namaa qabdu mul'ifta yeroo garii jechuudha hedduun keessan Falastiinii hurriyyaa, bilisummaa, Rabbi isii haa kennu kaluu keessatti gammachuu nu haa dhageessisu lola Israa'el amma banuu deemtu kana Gazzaa qabanna jettee sanirratti Abuu Musa'ab tahliila akkaan dhufa akkaan istiraatiijii lolli itti deemu jechuu lolli haaraya ka'uu heda magaalaa Gazzaa Jabaaliyaa mukayyama Jabaaliyaa